تیݙے راہیں راہ وی نکھڑے ڳئے کوئی رل ڳے ہن کوئی راہ گھن ڳئے جت ہر کوئی ہر شئے ہار ویندے او مورھی تھئے اوں جاہ گھن ڳئے کوئی ٹر پن سجھ دی سوجھل تے کوئی کالی رات سیاہ گھن ڳئے ہاسے بھنل اوپرے شہر دے وچ کوئی دل چا ڳئے کوئی ساہ گھن ڳئے۔ کھل ٻٹ اچ جھیڑ وگڑدا ڳئے تھن ڳالھیں ݙوں ایویں نکھڑے ڳیوں ایویں تھوڑی ڳالھ تے اٹکے ہیں ہئی میں تے توں ایویں نکھڑے ڳیوں کجھ میں وی سخن سنبھالے نہ کجھ آکھے ہوں ایویں نکھڑے ڳیوں مچ پنل پیار دا وسمیا ڳئے کھڑا دکھ دے دھوں ایویں نکھڑے ڳیوں۔ ساڈے نال آندھارے دھر دے ہن ساڈی سیت سیاہ ہے نال نہ جل قاری صاحب ساڈے نال آندھارے دھر دے ہن ساڈی سیت سیاہ ہے نال نہ جل اساں ٹرنے کھمن دے سوجھلے تے دریا کوں ڈھاہے نال نہ جل کہیں ساڈ دا ولدا نہیں ولدا بہوں اوکھا راہے نال نہ جل

راہ ڈیکھ تے روون پئے گیاں ہئیں اجاں روح نئیں آئے اجاں تھل نئیں آئے اجاں ڈینہیں غم دی شام نئیں آئی اجاں سانگ دی نوک تے گل نئیں آئے اجاں پل نئیں آیا پیتیں دا اجاں قول تیڈے دے کل نئیں آئے۔

کیا جانن شان بلندیاں دی جیندے سانگ دی نوک تے سر نئیں آئے گھروں پنل نازیں نال ٹرین کجھ گھر ول گئے کجھ گھر نئیں آئے ہن غضب دے غصے غاصب کوں ایندے غضب غریب غذا بن گن کل ہک فرعون دا نعرہ ہا اج ڈھیر فرعون خدا بن گن۔

ہن زیور ڈاج متھاج میڈے ونگ ونکیں نال ڈکھیندی ہم ہن پنل روندیں ڈینہہ تھیندے جا سیت تے سج ابھریندی ہم جیرا دھوں پیا دکھدے جھوک دا نئیں کہیں مونجھ دا دھوئیں دکھدا پئے سئیں
جیرھا دھوں پیا دکھدے جھوک دا نئیں کہیں مونجھ دا دھوں اے دکھدا پے کہیں روح دی ریل پئی پکھدی ہے اسمان تئیں دھواں اٹھدا پے ہنج ڈھاندی نئیں بھا ڈھاندی ہے کھو گڑدے پن ڈکھ ڈکھدا پے پئی جان پنل دی جلدی ہے ساہ سیک تے بھجدا دھرکدا پے آخری بند سئیں

تس روہی دی رکھ اکھیاں تے روہ نال ٹکر تے والئیں ہیں اساں پنل سانوݨی ٻیر ہاسے بے موسمیں کر تے والئیں ہیں۔ ایویں سی ہک حکم تھی گئے قاری صاحب دا کہ تیڈا ڈاج پھلورے کل سینگی اویں ڈاج سمورا لاتھا ہا۔ تیݙا ݙاج پھلورے کل سینگی اونویں ݙاج سمورا لاتھا ہا ٻی ہر شئے سالم لاتھی ہئی ہک خواب ادھورا لاتھا ہا اونویں ناز بھرے ہن رنگ سارے تھیا چوڑا چورا لاتھا ہا ہک توں نہ ہاویں خان پونال ٻیا سب کجھ پورا لاتھا ہا تیݙے روز دے جھیڑے جھڑ بݨ ڳن منڈھ پان تاں ݙس کوئی جھیڑے دا ہی جھیڑ تاں جھوکاں بھر کیتن کیا پچھدیں بھر تھئے ویڑھے دا تیڈے حال حقیقت سامنے ہے کیویں اجڑے رنگ پر کھیڑے دا متہ پنل جھیڑ نہ کھیڑ چھوڑے ڈر لگدے یار نہ کھیڑے دا ڈر
لگدے پنل یار نہ کھیڑے دا آپ ہن جناب پنل خان جتوئی جیڑھے راجن پور کنوں آئن۔